Siamai, diolch yn fawr am y gwylio am y fideo hwn. Fel yma, rydyn ni'n parhau gyda'r er, um, rhedeg o'r er, taflenau i mewn yn yr er, Jupiter er, nad yn llyfrau ar gyfer yr er, Open Vino nad yn llyfrau fel yma. Um, yn sefydlyd o'r blaen, i mewn yn y uh, fideo o'r blaen. Felly beth sy'n digwydd um, er hynny yw, i mewn yn y uh, prif pregell ar gyfer y uh, nodau llyfrau, ar gyfer y uh, Urban Vino. Felly mae, ddim wedi creu ar uh, fel um, newydd fan yma gyda'r enw run 1.bat. Felly beth um, ydy'r cymwysiad o'r er fel fan yma? Felly mae hwn yn cynnwys yr er, Cwestiwn ar gyfer yr uh, Dadl Llyfrau. Dwi'n eisiau i rhedeg i mewn yn yr taflen fan yma. Felly os yn ni edrych i mewn yn y pregell ar gyfer yr Urban Vinyl Notebooks fan yma, um, i mewn yn y fe, mae gyda ni y pregell gyda'r yr enw o'r notebooks. Felly fan yma dwi'n wedi creu yr archif o ar gefn ar gyfer yr pregell hon oherwydd mae'r pregell hon yn cynnwys yr y taflu neu um, ar gyfer yr amrywiaeth o'r, o'r uh, taflu neu uh, deallus cefyddol yr yn eisiau ei rhedeg, um, perthnasol i bob fath o'r uh, cymwysiadau, un mewn bob fath o'r uh, defnyddiad neu ymsefyllfedd. Felly yr hyn dwn eisiau ei redeg am i fan yn y fideo hwn yw yr un fan yma gyda'r enw o'r Stable Diffusion Text to Image. Felly, um, ar yn ymgeisio i gynadleithio y llun oddi wrth y testyn trwy y rhedeg ar y taflun hwn, sef yr nodyn llyfrau hwn, um, oddi wrth OpenVINO, i mewn yn y Jupyter uh, nodyn llyfrau. Felly, Yn yr un fodd um, fel o'r blaen, um, mae'n angen rhaid i ni i dechrau ar terfynell um, sydd yn defnyddio y cymell gorchymyn ar gyfer Windows, ac efo um, hwn, dyn yn bwyso ar y botwm um, ac efo Windows, y start bottom neu botwm dechreuad, ac wedyn i mewnbynnu y gorchymyn HMD ar gyfer um, command neu gorchymyn, ac mae'n yn ddechrau y cyfrinachman yma, felly mae'r hwn yn ein lleodi i mewn yn y bregell cartref ac efo'r defnyddiwr, sef um, ec um, llawn gwahanol, ac wedyn all slice users, ac wedyn all slice user. Felly dwi wedi creu y bregell gyda'r enw uh, PE, proj, i um,

meddalwedd ar gyfer y Nagan Llyfrau ar gyfer Jupiter. A felly, yn gyntaf, os ydyn eisiau i dechrau yr amgylchiad ar gyfer yr Open Fino, mae angen rhaid i ni i uh, rhedeg y gorchymyn, dot ac wedyn all slice ac wedyn Open Fino. yn slash env, all slice ac wedyn scripts, ac wedyn activate, neu gweithredu fel hwn, ac mae hwn yn rhedeg y uh, script gweithredu neu activate dan y uh, ffigallfan yma, OpenVINO, yn slash n,

nodyn llyfrau ac rwy'n gallu um, gwneud hwn trwy'r yn bortfolio i mewn yn yr preglas Open Vino fel hwn notebooks fel hwn ac wedyn os ydych chi'n rhestru yr ffel gyda enw run1.bat yr un creuwyd o'r blaen fel hwn felly mae'r hwn yn bodoli fan yma Add un fan yma. Ac wedyn, um, os ydych yn edrych am um, un yn yr ffeil, dyma'r y ffeil fan yma, ac mae'r y ffeil hwn a dim yn, yn cynnwys yn gyntaf y gorchymyn i yr atal yr atlesio o'r yr gorchymyn ar y sgrin, ac wedyn Mae'n un yn rhedeg yr cwricwlwm hwn, sef Jupyter Lab, ac wedyn Notebooks, Blind Slides, Stable Diffusion Text to Image, Blind Slides, Stable Diffusion Text to Image, .epynb, sydd uh, gorchymyn i dechrau ar uh, Jupyter ac yn llyfr ar gyfer y Stable Diffusion Text Image. Felly, rydym yn mynd i rhedeg hwn nawr i mewn yn y dyfynach ar gyfer y cymell gorchymyn fan yma, sef run 1, Ond yma ac wedyn, um, does dim angen i um, benbynnu dot bed ar yr uh, terfyn, ac wedyn ac yn gallu pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. Ac nawr mae'n e'n dechrau a porio yn hyn yn symudol fel hwn, ac mae'n e'n yn agor y taflun yn hyn yn symudol fel hwn, ac nawr yn gallu parhau gyda'r uh, rhoi fedd i mewn yn y taflun fan yma. Felly, um, Fel o'r blaen, mae angen rhaid inni i redeg pwylyn draetho trwy pwyso ar botymau y Shift Enter neu symud yr dodiad. Ond cyn hynny, os ydych chi'n yn edrych ar y cornel ar yr ochr dde yn uchod, um, dwi'n sylwi ydyn nhw'n um, un mewn at y moment um, and Ym rhedeg yr Cynewyrch, um, crëwyd o'r blaen yn waith law gyda'r enw Vision Monodepth heb y cysylltnod, felly uh, mae'r hwn um, Cynewyrch crëwyd um, o'r newydd heb um, yr uh, pecyn neu anghredol ar gyfer yr ofn fenw, felly ar gyfer yr tafion hwn mae'n rhaid i ni i uh, dewis uh, Cynewyrch um, Mae'n sefydlwyd gyda'r yr Jupyter yy Notebooks neu Not Necessary fan yma, sef yr un fan yma gyda'r yr enw Python 3 gyda'r yr EPA kernel neu EPA yr cynnewys. Felly dwi'n mynd i dewis hwn ac wedyn i bwyso ar y botwm i ail dechrau y taflen fan yma. neu i aldachu yn dod yn llyfr fan yma, ac wedyn achos ar gyfer y cylch fan yma, i troi oddi wrth y du i wyn, i arwyddocau mae'r er aldachiad wedi orffen, felly fe allai hwn yn cymryd oddeutu dwy funud. Felly, arhosais i oddeutu yr 10 munud ar gyfer yr ailddechrau o'r taflen i ddigwydd, ond roedd yr uh, taflen ddim ond yn, yn hongian. Felly, um, dywysais i i um, cau lawr yr holl uh, Jupyter nad yn llefre trwy uh, dychwelyd i'r defrynell ac wedyn i pwyso ar botwmau um, Control Ec neu uh, Rheol Ec ac wedyn i dewis uh, dewisiad hwn um, ydw i uh, derfynu yr uh, gorchwyl sypyn. Felly fan yma, dwi'n mynd i al dechrau yr uh, Jupyter nad yn llefre trwy unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn um, ar gyfer yr uh, Rhan 1 dot bat fel hwn i al dechrau yr poriwr fel hwn ac wedyn nawr i mewn yn y tagyn fel yma gyda'r yr cynnig well cywir a gyda'r yr cylch um, gwyn dwi'n mynd i unwaith eto al dechrau y tagyn hwn gyntaf i pwyso ar yr symud ac wedyn dodiad i symud i'r uh, troedfan nesaf. Ac wedyn unwaith eto, symud a, troed, symud a dodiad i rhedeg y troed fo hwn, ac wedyn symud i'r un nesaf, ac wedyn nesaf, ac wedyn nesaf, fel hwn. Nawr mae'r cylch wedi troi yn ddi, mae'n rhaid i achos ar gyfer hwn i orffen.

Ac wedyn nawr, ar ôl oddeutu deng munud um, arall, mae gyda ni uh, negesion fan yma sydd yn dweud fe allwch chi'n angen i ailddechrau yr tanewell i ddefnyddio y pecynnau diweddarwyd ac mae'n yn dal yn rhedeg y uh, troedfa fan yma o'r blaen, sef yn dal yn mynsefydlu y pecynnau o'r blaen. Nawr, ar ôl edit i 5 munud, mae'n e'n wedi yr allbynnu yr uh, neges rhywbeth newydd, sef um, methwyd i yr o dynnu y cymwysiadau i mewn yn yr cyfrifiadur cyfamserol, sef yr un fan yma, gyda'r yr enw o'r y telder ac upsafe, sef felly dyma'r yr preges fan yma. Felly dwi'n mynd i yy i barhau. Mae'n e'n dweud fe ellwch chi ei um, odynnu yn waith law. Felly fan yma dwi'n mynd i barhau gyda'r uh, traedfa nesaf, sef yr un fan yma, sef yr un fodd i bwyso ar y botwm mei, yr shift enter neu uh, symud dodiad fel hwn. Ac wedyn mae'r uh, cyll yn droi yn wyn, a wedyn yr un nesaf, ac wedyn yr un nesaf. Dyma'r uh, ddisgrifiadau ynglyn â'r uh, cyfarwaith hon, ac wedyn yr un nesaf, ambell mwy o ddisgrifiadau, ac wedyn yr un nesaf, ac wedyn yr un nesaf, ac wedyn fan yma, mae angen rhaid i ni ei dewis yr ermygedd Felly dwi'n mynd i gadw hwn i fod yn hunan symudol ac wedyn yr un nesaf ac wedyn i achros ar gyfer y cylch i droi yn wyn.

Felly ar y moment, ar ôl oddeutu uh, dwy funud, maen nhw wedi um, cwblhau oddeutu y chwech canran o'r o holl uh, cyfrifiadau, felly dwi'n meddwl um, y bydd hynny yn cymryd ychydig sylwedd mwy o amser i llawritho y modelu i gyd, felly allwn ni'n ei gadael hynny i llawritho. sef y llyfrgelloedd hyn, yr ymdeimladau diogel ar gyfer y modelu, felly um, ynglyn â'r y gair Saesneg tensors, mae'n yn, yn um, dod oddi wrth y Lladin ar gyfer i

o'r fawr yn ei uh, meintiau. Um, anglyn ar y rhain ar y bryd fan yma, mae'r rhain dwi'n dyfalu yn yr uh, cannoedd o feitiau ac mae'r hwn yn 525 o uh, kilobeitiau, ond os yr hyn edrych i mynd ar yr un fan yma, gyda'r enw o model Safe Tensors, felly um, um, yr amdeinwyr a diogel model, felly um, mae'r hwn um,

Ar gyfer yr un fan yma hefyd, mae'r hwn yn 1.22 o gigabyte. Ac hefyd ar gyfer yr hwn fan yma, mae'r hwn yn angren uh, 3.44 o gigabyte. Felly dwi'n dyfalu y gallai hwn yn cymryd awr arall neu yr ddwy awr arall, felly um, dwi'n mynd i dacwyd ar ôl hynny. Nawr, ar ôl oddeutu awr a hanner arall, um, Mae'r uh, llofruddiadau uh, wedi cwblhau, felly maen nhw'n ei gyd yn y 100% o'r uh, llofruddiad. Ond nawr, um, yn isod, mae gyda ni yr ambell mwy o'r er, negesion gwell. Felly, ac hefyd roedd yr uh, neges yn yr uh, blwch yn arddangos sy'n dweud roedd angen rhaid i um, al dechrau yr uh, nodyn llyfr hwn oherwydd mae'r er, tenni well uh, wedi atal Felly, ar y pwynt hwn, am dy mynd i um, clicio ar, er enghraifft, yr traedfa yn uniongyrchol yn uchod fel hwn, a wedyn i ailredig yr traedfa hwn trwy'r unwaith eto pwyso ar yr shift enter neu symud doddiad fel hwn, Felly, nawr mae gyda ni yr uh, gwall arall. Felly, um, ar y pwynt hwn, dwi'n mynd i al dechrau yr holl dafyn fan yma. Tw, um, clicio ar yr eicon fan yma yn uchod gyda'r y dwbl saith i'r dde, fel hwn, i al dechrau yr holl cyfrwaith fel hwn. Ac wedyn i dewis i al dechrau. ac wedyn unwaith eto i achos ar gyfer y blwch neu y cysfan yma ar y gornel ar y de yn uchod i droi yn wyn. Nawr, ar ôl oddeutu am dwy funud, mae'r cysgdy yn dechrau i droi yn wyn oddi wrth y du. Felly nawr dwi'n mynd i ar debri y dudalen hon. Ond wedyn nawr, dwi'n mynd unwaith eto i a dechrau oddi wrth y gyntaf draedfa, sef gyntaf yr uh, shift ac enter neu y symud a doddiad, ac wedyn nesaf, A wedyn nesaf, a wedyn nesaf. Nawr mae'r y cylch wedi troi yn ddi. Mae'n rhaid i achos ar y gefn i troi yn wyn. oherwydd um, ar y tro hon um, mae'r er, llyfrgelloedd enfawr um, wedi ei llawrlletho ac wedi ei mysefydlwyd ac dwi'n um, dyfalu um, y bydd y tro hwn yn glyfymach nag y uh, tro o'r blaen.

Ac unwaith eto, mae'r cysg wedi troi yn du. Mae angen i aros ar gyfer y troi yn wyn. Nawr mae gyda ni y neges yn dweud mae'r uh, cynnewys um, wedi marw. Um, Mae, bydd hwn yn ail dechrau yn hyn yn symudol, felly ar yn gallu parhau trwy byso ar yr y symud y dodiad. Ac wedyn, unwaith eto, fan yma, mae gyda ni uh, disgrifiadau ar, um, lle ydyn ni eisiau i uh, gynulleiddio yr uh, llun oedd wrth yr uh, disgrifiadau fan yma i mynd yn y destun fan yma. Ac wedyn nawr dwi'n mynd i pwyso ar yr symud adodiad. Wedyn um, mae angen rhaid i ni i mewnbynnu um, ein uh, testyn ar gyfer yr genedlaethau o'r llun ar hyn mae'n yn dweud uh, mae angen i genedlaethau y llun o'r uh, cyberpunk cityscape like Tokyo, um, New York with tall buildings at dusk.

Unwaith eto, dwi'n mynd i dychwelyd i'r troedfa yn uchod, ac wedyn i'w alredeg. Neu dychwelyd um, i'r dechreuad ac wedyn i ailddechrau.

Rwy'n nawr mynd i pwyso ar yr y symud a dodiad. A wedyn unwaith eto. Felly anglin ar y camfedd, dwi'n mynd i uh, dewis uh, lleiaf, neu um, bron yn lleiaf, o ddeiti 5, gan i'n dweud, a wedyn dwi'n mynd i pwyso ar yr uh, symud dodiad unwaith eto. ac wedyn unwaith eto, a wedyn unwaith eto, ac wedyn unwaith eto. Nawr mae gyda ni uh, neges gwach fel o blaen. Felly, ar ôl treulio ambell mwy o'r or amser yn ymgeisio i datrys y trafferthion gyda'r er, taflu'n arall, gyda'r er enw Stable Diffusion, a felly um, Dwi'n meddwl dwi'n falu am y trefnu oedd oherwydd y tebygrwydd o'r yr corff a hwyrth dwi'n yn rhedeg y taflen hwn i mewn yn fy cyfrifiadur lleol um, gyda'r uh, 32 o uh, debate i mewn yn y corff ond dwi'n meddwl nid Ydy'r hynny yn ddigonol ar gyfer um, os ydym eisiau ei gynadleiddio, y llun oddi wrth ad trwy'r uh, Stable Diffusion? Felly, na, fan yma, um, dwi'n wedi troi i'r taflun arall gyda'r yr enw arall, sef yr um, Image Generation with Tiny SD and OpenVino. Felly, mae'r hwn yn gynadleiddio y llun gyda'r y Tiny SD. Unwaith eto, y mae'r yr SD yn um, cynrychioli yr geiriau Stable Diffusion owns nawr, yr hyn yn defnyddio yr model sydd yn fan yn y trach nag yn um, arferol. Felly, yn y gobaith, um, y bydd hwn yn fwy llwyddiannus fel o'r blaen. Ac nawr, um, os ydych chi'n torci lawr, dwi'n wedi um, dechrau yr cyfrobaeth hon. Felly, um, mae'n ein dweud fan yma, torreddais i y troedfedd yma, mae'n hynny yn dychwelyd yr neges uh, rhybudd sy'n dweud um, mae'r uh, cof yn diffygiol, felly um, Mae'n un yn argymell yn cryf i ymsefydlu y pecyn gyda'r enw Accelerate, felly os ydyn yn gyfarwydd ag ambell mwy o drafferthion gyda'r atafyn hwn, felly dyma'r dewisiad rydyn yn gallu ymgeisio. Felly nawr, ar y pwynt hwn, rydyn yn y cyfraith oll a fritho yr llyfrgelloedd ar gyfer y taflen hwn, yn yr un fodd fel yr oeddynt i mewn yn y taflen o'r blaen. Felly, dyw'n dyfalu unwaith eto a y bydd hwn yn cymryd oddeutu oreu i gyflawni. Wedyn er yn gallu um, parhau gyda'r uh, troedfeydd ac yn gobeithio a bydd hwn yn gallu cenedlaethio uh, llun neu uh, fel um, arddangoswyd yn isod, er enghraifft, um, os er edrych chi lawr, um, mae gyda ni y llun er enghreifftiau uh, fan yma. Felly, um, ydyn nhw'n gobeithio a bydd hwn yn bod yn llwydanus fel y lluniau hyn hefyd.

Nawr, ar ôl oddeutu hanner awr, mae'r llawdriniaethau ac hefyd yr insefydliad wedi cwblhau, ond gyda ni ambell mwy o'r negeseuon rhybudd. Er enghraifft, roedd fan yma yr gwalch pan oeddwn yn ymgeisio i garchu y llyfrgell hwn, felly yr oedd hwn yn amballu i'r un sydd yn anddiogelwch.

Felly dwi'n mynd i um, barhau gyda'r er, negesian uh, rhybuddion fel hwn trwy bwyso unwaith eto ar symud a dodiad neu uh, shift ac enter fel hwn. Nawr mae'r en llwytho uh, cydranu ar gyfer uh, llinell pibell. ac maen nhw wedi cwblhau ac unwaith eto ambell mwy o'r er, uh, negeseuon a rhybuddion ynglyn â'r er, er gwallau fan yma, a wedyn nawr fan yma, dwi'n mynd i bwyso ar y botwm um, symud adoddiad, unwaith eto symud adoddiad, nawr wrth mynd i rhedeg y uh, cod dadar hwn, rwy'n pwyso uh, symud adoddiad, gyda'r ambell mwy o'r er, rybuddion fan yma. Ac wedyn unwaith eto, symud adoddiad. Ac unwaith eto, symud adoddiad. Ambell mwy o'r er, rybuddion fan yma. Felly nawr, rydyn yn aros ar gyfer y cyll fan yma i droi oddi wrth y du i wyn. Ac yn ar, ar ôl oddeutu yr ddwy funud, maen nhw'n wedi troi i wyn. Nawr, er yn gallu parhau, rhywbeth pwyso ar y botwm ei symud adoddiad. Ac unwaith eto, maen nhw'n mynd i rhedeg y codiadau hwn nawr. Maen nhw'n yn pwyso ar botwm ei symud adoddiad. Ac wedyn mae'n angen i aros ar gyfer y codiadau hwn i gwblhau. Nawr mae gyda ni ambell mwy o'r er, negesion gwell fan yma. Ond mae'r cylch yn dal yn di fan yma, felly mae'n angen rhaid i ni i barhau i achros. Na, ar ôl oddeutu 3 munud, mae'r uh, cylch wedi troi yn wyn, felly yr hyn gallu barhau um, gyda'r uh, troedfedd, sef i bwyso ar uh, symud adoddiad, ac unwaith eto. Nawr mae'n mynd i rhedeg y cod tadar fan yma, felly nawr yr hyn gallu barhau trwy bwyso ar y botwm ei, uh, symud adoddiad neu yr uh, shift ac enter, fel hwn.

Unwaith eto. Unwaith eto. Na'r roedd gyda ni uh, neges gwell fan yma. A'r er un sy'n dweud, dwi'n dyfalu ar roedd yr er ceniwell uh, wedi marw ac roedd um, iddo fe um, i angen i um, al darhau yn hyn yn symudol. Felly dwi'n mynd i barhau. Nawr mae gyda ni y neges gwell. Felly, nawr ac efo hyn dwi'n mynd i dacwelyd i'r er, uh, rhaidfa fan yma yn uchod, ac wedyn ni'n ail, ail rhedeg fel hwn. Wedyn unwaith eto. Nawr, ymddengys mae gyda ni yr un fath o'r er, trafethion fel o'r blaen. Dwi'n dyfalu oherwydd y diffygrwydd o'r er, cof. Felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i um, cymryd yr argymell rhywbeth o'r blaen, um, sef i um, mynd sefydlu yr uh, accelerate, yr un fan yma. Dwi'n mynd i rhedeg hwn i mewn yn yr amgylchedd rhithiol. Felly, yn gyntaf, mae angen rhaid i atal uh, gwenydd ar gyfer y uh, nodau llyfr Jupiter trwy'r er, yn y terfynell i um, pwyso ar y botwm neu yr control ec neu um, rheol ec fel hwn. Ac wedyn i mewnbynnu O! Y dewis ydy, dwi'n eisiau i dyfynnu a gorchwyl Sypin, ac wedyn ar ôl hynny, yr yna'n dal i mewn yn yr picell ar gyfer yr uh, Martin Llyfrau ac yr hynny'n dal i mewn yn yr amgylchedd rhithiol ar gyfer yr Open Vino Enf. Felly, fan yma, yr yn gallu rhedeg y gorchymyn pip install accelerate fel hwn, neu yn gyntaf os yr yn rhedeg y gorchymyn pip show accelerate i darfod y ydy yr pecyn hwn wedi ein sefydlyd ac uh, y teb yw nac ydy, felly nawr yr yn gallu um, newid y uh, show i install fel hwn, uh, arddangos i mynd sefydlu fel hwn. Dyna ni. Nawr, rydyn ni'n gallu rhedeg yr gorchymyn i rhedeg yr ffeil sypyn run.bat fel hwn. Nawr mae'r er, ma llyfr yn dechrau. Nawr ydyn ni'n gallu dechrau oddi o'r dechreuad. Unwaith eto, trwy'r er, pwyso ar y symud a dodiad. Unwaith eto, unwaith eto, unwaith eto. Ac wedyn unwaith eto, unwaith eto,

Unwaith eto. Unwaith eto mae gyda ni yn un neges fel o'r blaen, sef mae'r uh, um, cynefell wedi marw ac mae'n rhaid i'w um, alddechrau yn hyn o'n symudol. Ac wedyn dwi'n mynd i parhau. Mynd eto, nawr mae gyda ni yn neges gwallt, dwi'n mynd i dacwelyd yn uchod o'r hwn. Felly, yym, ar y pwynt hwn, yym, dwi'n yn yym, dyfalu mae'r er cof ar yr er cyfrifiadur hwn er ei fod yn 32 o gigabeitiau. Um, nid ydy'r hwn yn ddigonol ar gyfer yr nodau llyfrau Jupyter ar gyfer yr deallusrwydd yr er cyfrifiadol hyn. A felly dwi'n mynd i archwilio am beth mwy um, anglyn ar yr er dewisiadau eraill um, i rhedeg uh, daflinnau hyn, ond ar y pwynt hwn dwi'n meddwl am ar y fideo hwnna'n digon hir. Um, diolch yn fawr am y gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn ddefnyddiol. Peidiwch ac anghofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saf ac yn iach, a hwyl.